Hemmäňizi ýene-de bir gezek biziň onlaýn kursumyzda hoş gördük. Geçen ilkinji giriş sapamyzda aýdyp geçişimiz ýaly, ikinji sapamyzda biz ilkinji etmeli işimiz onlaýn gapjyk açmaly. Onlaýn gapjyk. Gazanan pullarymyzy toplap goýar ýaly salyp salyp goýar ýaly onlaýn gapjyk açmak biz paýer gapjygyndan peýdalanarys bu örän meşhur we dünýäde öňde barýan onlaýn gapjyklaryň biri Sizin köpüňiz WebMoney barada bilýändirňiz, ýöne WebMoney-de identifikasiýa geçmek, registrasiýa etmek kyn, e, köp wagt alýar. Oňa dokumentleriňi ugratmaly we şonuň üçin biz iň aňsat ýoluny saýlap alýarys. Ýagny Payer

haýaly işleýär. Şonuň üçin biraz garaşmaly bolýar. Men Paýerda özüme akkaunt açanyma birnäçe ýyl boldy. Ondan bäri registrasiýa üýtgändir. Şonuň üçin men ýadymda-da ýok. Nähili zatlar ýazanym, nädip registrasiýa edýänim. Şonuň üçin häzir bilelikde, hemmämiz bilelikde täze akkaunt döredeliň. Wash email diýip duran ýere biz öz poçtamyzy ýazýas, ýagny bizde şeýle poçtamyz bar. Tak.

Okey. Biziň poçtamyza e, kod ugradypdyrlar. Geliň biz şu poçtadan kody gözläliň. E, maňa göni geldi. E, size poçtaňyz köneräk bolsa, rassylka, ýagny mail.ru-da poçt açan bolsaňyz, köne öňräk açan bolsaňyz, rassylka diýip papka ýokdur, göni whodящая düşýär. Ýöne poçtaňyzy täze açan bolsaňyz Rassylky diýip papka bar, oňa düşmegi mümkin. Ýa-da ondanam tapmasaňyz spama girip görüň. Hat gelmeli, gelýär, hemişe gelýär, ýöne başga ýerlere düşüp bilýär. Açýas. Ol ýerde bizde kod bar 92 505. Şu kody biz Paýera ýazýas 92 505. Indi sazlać akant düwmä basýas. Biz IM account açdyk diýen ýaly diňe e, açar söz ýagny parol ýazmak galdy we sekretnoý slowo. Pin kod ýaly zatdyr, bilmedim. Men açan wagtym ýokdy beýle zat we biziň e, adymyz ýagny e, nickname loginimiz. Bu özüniň beren zatlaryny Paýaryň özüniň goýan açar sözüni, sekretni slowasyny we adyny üýtgetmänden bilersiňiz, göni daýlaýa basyp bilersiňiz. Ýöne eger üýtgetmejek bolsaňyz, şu açar sözü we hemmesini ýazyp goýuň. Hökman bir ýerik ýazyp goýuň, ýitirmäň. Ýitirseňiz, onsoň Basna ejetmeli bolýar. O da Ýene-de kelle agyry, şonuň üçin ýazyp goýuň. Ýa-da ýadyňyzdan çykmajak açar söz ýazyň, parol ýazyň. Men şu ýerde islendik zat ýazyp bilýän, islendik parol. Tak, etmeli däldi bu işi. Böyle bu

San hem ulanaly. Parolyňyz e, kyn bolar ýaly hökmany suratda açar sözüňizde parolyňyzda baş harp, setir harp we sanlar bolmaly. Dale basýas. Mhm. Indi adymyzy ýazmaly we ýurdumyzy saýlamaly. Bolýa, biz öz adymyzy ýazjak däl. Men özümiň akkauntym bar eýýäm. Tak. Tükeniksizlik bolsun. Bu da infinite bolsun. Rossiya. Ýöne siz e, hiç hili nickname ýazmaň, özüňiziň hakyky adyňyzy ýazyň. E, goý, menem öz adymy ýazaýyn. Şeýdip, sebäbi e, Biz bank kartlarymyzy birikdiremizde bu hasabymyza hökman suratda öz adymyz ýazykly bolmaly. Ýogsam pullaryňyzy ýitirip bilersiňiz. Şonuň üçin o hiç hili nickname lakamlaryňyzy ýazmaň, diňe öz adyňyzy ýazyň we häzirki wagtda haýsy ýurtda bolsaňyz şol ýurdy saýlaň. Gatow düwmä basaýas.

Hakykatdanam şu poçta biziňki identifikasiýa geçmeli. Poçtamyza hat gelendir, göreli. Ine ýene-de hat, bir hat, bir sany hat gelipdir poçtamyza. Tak, identifikasiýa barada hiç zat ýok. Bolýar. Bolýar. Häzirki wagtda iň häzirlikçe soraýança identifikasiýa geçmek gerek däl. Paýer koşelok şeýleräk. A, вот он. A, başlarsyňyz rusça gürlänim üçin. Identifikasiýa häzirlikçe gerek däl bize. Hmm, identifikasiýa geçmeseňiz her gün 2000 amerikan dollary ny hasapdan çykaryp bilýäňiz diýýär. Haçanda 2000 amerikan dollaryndan, her gün 2000 amerikan dollaryndan köp pul işläp başlan wagtymyz e, identifikasiýa geçeris. Onuň üçin pasport ugratmaly we şuňa meňzeşler. Häzirlikçe gerek däl. E, koşulýok şeýleräk, bu ýerde USD amerikan dollary, rub rus rubly we ýewro, Ýewropa Bileleşiginiň pul birligi. Ondan başga-da bu ýerde kriptowalýutalar bar. Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, Dogecoin, Tether USD, Ripple we şunuň başga ýok boldy. Bizim hasabımızda hazırlıkça pul yok. Nol. Hemmesi nol. Pul işlem pullarımızı biz e, şu yere geçip e, toplap biliriz. Bizim in, şu P10 303 868 36 bu bizim e, elektron kapçamızın nomeri. Bizim Fire elektron kapçamızın nomeri. Nomer şol dedi ya. E,

Koşelogymyza paýr hasabymyza pul salyp bilýäs. Nireden saljagymyzy görkezýäs. Tam kartadan, zatdan, kiwiden, ýöne kartadan salmak üçin identifikasiýa geçmeli öýdýän anyk ýadymda ýok. Bize pul salmak gerek däl. Biz diňe işleýäs. Işlän pulumyzy salýas, özümiziň pulumyzy salamzok. Bu ýerden öz paýrdäki puluňyzy başga birine geçirip bilýäňiz, meselem paýra ýa-da kartaňyza. Ot meselem Visa kart. Sberbankyňyz bolsa, meselem, Paýarda gazanan pullaryňyzy şu ýere ýazyp, no, kartaňyzyň nomerini ýazyp, Sberbanka geçirip bileňiz. Eger Russiýada bolsaňyz, islendik ýere geçip bolýar. Bu ýerde statistikadyr. A, bu birja kriptowalyutalaryň kursy, zady satyp alyp biläs. Bu häzirlikçe bize gerek däl. Bu ýerde öwrüp bilýäs. Meselem, meselem, meselem, ýok. Rubl berip dollar alyp bilýäs, dollar berip rubl alyp bilýäs we şu meňzeşler biziň şotumyzda meselem rubl işledik, haýsydyr bir saýtda rubl işledik. Ýöne bize dollar gerek bolsa dollar satyn alyp bilýäs şu ýerde. Ýa-da dollarymyz bar bolsa satyp bilýäs. Bu ýerde e, istoria transaksiýa, ýagny nirden Näçe pul geldi, nirä gitdi we şoňa meňzeş zatlar ýazylýar. Haçan, nähili kyn däl. Bu ýerde zatlar bize gerek däl. Nastroýkalar bu ýerden panelden, bu ýerden profilden Açar sözüňizi, parolüňizi üýtgedip bilersiňiz ine şu ýerden. Telefonyňyzy birikdirip bilersiňiz we şuňa meňzeşler. Düşünmedik zadyňyz bolsa hökman ýazyň. Instagramda tükenksizlik toparyna maňa Telegramda, çatda, umumy çatda islendik sorag berip bilersiňiz. Kynçylyk görese. registrasiýa edip bilmeseňiz, hökman ýazyň, kömek ederin. Eger-de bir sany bir ýalňyşlyk ýüze çyksa, registrasiýa eden wagtyňyz nähilidir bir aşypka zat berse, hökman skrinşot ediň. Ýogny men dogry düşüner ýaly, sizde ýüze çykan kynçylyga dogry düşünip, dogry kömek eder ýaly, hökman suratda skrinşot ediň, ýatdan çykarmaň. Häzirlikçe şular. Kyn däl. Pyro onlaýn köşege hökman açyň. Hemmämize gerek gazanan pullarymyzy şol ýere salyp toplarys. Birinji sapamyz gutardy. Ýene-de bir gezek hemmäňize üstünlik arzuw edýän. Hökman köşek registrasiýa ediň. Boldy onda. Sag boluň.